Enw fi yw Eilwen Lee a fi yw'r Prif Arweinydd a dechreuais i'r adran 'ma bant nôl yn mis Mawrth. Yr rheswm y rhes i'r adran we blwyddyn diwetha yn ystod y Steddfod yr Urdd we tym bach o sylw ar y newyddion am bod ddim pethe cyfle i plant lawr yn de'r sir cymdeithasu trwy'r Cymraeg a i fi wedd e'n tym bach o common sense, o! Adran! A dechreues i edrych mewn iddo, gweld os wedd diddordeb 'da ni a we diddordeb felly dechreuon ni. Mae rownd rhwng pymtheg a ugen o blant yn dod bob wythnos gyda ni nawr. Yn, i ni 'di cael sawl gweithgaredd wahanol nawr ers dipyn mis mawrth, uh, o pethe syml fel cael plant i sgrifennu storie, i cael Zoo to You mewn, ble plant yn cael siawns dynadro ac anifeiliaid Nadw arall. um, I ni'n gwneud pethau fel hyn o gyda'r Unol Daleithiau diwrnod annibynnol nhw. A mae uh, trochi pwll ble ni wedi ben a cael defnyddio un o'r arweinydd sy'n gweithio i'r parc genedlaethol, dod mewn a wneud hwnna gyda ni. A sawl peth bushcraft, sawl peth arall ers, ers i ni ddechrau. O'n i hyd yn teimlo bod pobl yn gweld i Sir Benfro fel Little England Beyond Wales, hyd yn oed y pobl sy'n byw yn y sir. A o'n i'n meddwl bod hwn yn cyfle hyfryd i bob pobl teimlo bod nhw yn rhan o Gymru a bod defnydd i'r Cymraeg tu fas i'r ysgol a tu fas i'r addysg i'r plant a bod e'n iaith gymdeithasol. A trwy hwn i ni wedi cael y plant i fod yn byw, ond yn gystal Dyla ni, mae dysgwyr gyda ni 'ma yn helpu gyda'r arweinydd rhwng Bev a Gail, maen nhw'n dysgwyr Cymraeg. Mae rhai eraill yn dys- ar y proses o ddys- dechrau dysgu, a mae'r plant yn cael cyfle nawr i gweld bod e ddim yn rhywbeth sydd dim ond yn digwydd yn y dosbarth. Maen nhw'n cael cyfle i gweld bod e'n rhywbeth tymach mwy o hwyl a tymach mwy o sbort. I ni wedi cael dysgwyr mewn i wneud sesiynau fel Ginny gyda Zoo to You a hefyd mae un arall yn gobeithio bod yn mis Medi A mae fe'n rhoi hyder iddyn nhw i siarad gyda pobl trwy'r Gymraeg, achos dydyn nhw'n plant maen nhw'n siarad o'i dacen nhw. Dwi'n gwybod ar nad o hapus gyda'r faint o blant sy'n dod yn edrych mlaen i'r dyfodol yna, bod gobeith bod plant sy'n nawr yn mynd lan o'r derbyn i blwyddyn un yn ysgol gethiau yn dod draw ato ni hefyd. I ni ar agor i unrhyw'n dros y sir, dros milwr yr o fewn ardal yym ond gelle fod plant o Dinbych y Fysgod na dechre edrych ar y llaw. I gweud y gwir os mae fe'n mynd fel llawer yn fwy fi eisiau adeilad fwy o seis efo ni ond dwi wed mae pobl wedi moliodi bwyty cael aelwyd nawr hefyd yn yr ardal dwi'n meddwl falle mae cwpl o flynydde byddai gana neud Fi'n gwerthu neud yr aelwyd yma ond yym ma'r diddordeb 'ma a gobeithio bydd hwn yn dod mewn a denu mwy o bobl i neud cymdeithasu trwy'r Gymra'g.
Pan o'n i'n gwneud pethau USA yym

Shwmae, Gail dw i. Yym, dwi'n gweithio fel Parkmon da gydnabyddiaeth i Barc Genedlaethol Afodir Penfro. Yym, ar hyn o bryd, dwi'n helpu redeg yr adran Penfro gyda Ray Owen James, uh, just helpu y plant yn defnyddio eich Cymraeg um, tu, ma, tu fas y dosbarth. Yym, o'n i'n eisiau helpu rhedeg yr um, grŵp adran Penfro, achos i fi mae'n pwysig iawn, um, mae plant yn gallu defnyddio um, ein iaith tu fas y dos bath, um, siarad um, am pethau naturiol, um, y pethau cymdeithasol, tu fas i dosbarth achos yym dwi'n meddwl mae'n pwysig mae'r iaith ddim dim ond yr iaith um, academaidd um, mae'n pwysig mae, mae plant yn gallu siarad am popeth um, yn Gymraeg Um, mae'r adran yn helpu fi ac uh, y rhieni arall i defnyddio um, ein Cymraeg um, unwaith eto tu fas y dosbarth. A mae sawl o rhieni fi, um, Bev a Gemma, uh, sy'n dod bob wythnos. Um, wrth gwrs mae'n cyfle dda i ymarfer ein Cymraeg.
Helo, Pippa Williams ydw i, athrawes yn Ysgol Gelli Aur. Ysgol Dwy Ffrwd yw'r ysgol ac um, drwy gyfrwng Gymraeg dw i'n dysgu. Mae'n braf i glywed bod um, y rhieni wedi agor yr adran yma yn yr ardal, yn enwedig achos taw ardal mor ddi-Gymreig ydi'r ardal. Yym, mae'n braf bod y plant yn cael cyfle i ymarfer yr iaith ac i gymdeithasu um, trwy gyfrwng y Gymraeg yn lleol, achos um, yn i'n clywed mae lot fawr o'r plant erbyn hyn yn, yn dysgu'r iaith yn yr ysgol, ond bod nhw ddim yn cael cyfle i ymarfer yr iaith tu allan i'r ysgol a bod nhw ddim yn defnyddio'r iaith yn gymdeithasol. Yym, dw i'n credu bod e'n holl bwysig um, i, i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn dod yn hollol rhugl. Mae'n braf bod gyda ni rhieni mor gefnogol yma yn Ysgol Gelli Aur. Yym, a mae'n neis hefyd bod nhw'n cael cyfle i ddysgu'r iaith, ac mae llawer ohonyn nhw wedi dysgu'r iaith eu hunain, a mae'n neis bod nhw yn cael cyfle i i ddysgu gyda'r plant a bod nhw yn datblygu sgiliau iaith nhw hefyd. Dwi'n credu bod yr adran wir yn haeddu'r wobr yma, gan bod yr ardal yn ardal mor ddi-Gymreig, a trwy rhoi cyfleoedd fel hyn i'r plant, dim ond gwella y sgiliau iaith maen nhw'n mynd i wneud, ac gobeithio, yn y dyfodol, os bydd hwn yn parhau, bydd sgiliau iaith y plant ni yn datblygu'n well.
Mae'r ardal hwn yn ardal môr, yn cael ei weld fel ardal môr Saesneigedd, sneb yn meddwl, o, does dim Cymraeg lawr yn ardal Penfro yn de'r sir. Mae hwn yn profi bod Cymraeg yma a bod ni'n treol de, tynnu bant o'r syniad yna o Little England Beyond Wales, bod Penfro yn ardal Cymraeg, a mae hwn yn profi fe, mae'r plant yma wedi dod a eisiau dweud, ie, i ni'n Cymraeg a ni'n proud. Hi, Sal.